नमस्कार हम छी कपिल झा और अहाँ सब देख रहल छी समदिया मिथिला और आइ एखन हम सब पहुँचल छी सौराठ सभा गाछी में सौराठ सभा गाछी जे रक्त शुद्धता के लेल महाराज हरिसिंह देव के समय में जे शुरुआत कयल गेल है पंजी प्रथा ओकर बाद मिथिला में विभिन्न जगह पर एहि तरह के सभा स्थल के निर्माण कयल गेल है जाहिमे शुद्धि के बाद अन्तमे यानि अखाढ़ मासमे से सबसँ लास्ट मने सालक जे शुद्धिक होइ चलै छै विवाह दानके ओहि समयमे आबिकऽ सौराठ सभा गाछीमे ई गाछी लगै छलैया ओतऽ एक समय रहै जे लाखो लाख ब्राह्मण सब पहुँचै छलाह विवाह दानके बात करै चलै छलैया आपसमे शास्त्रार्थ होइ छलैया आओर ई सिर्फ मिथिला नहि बिहार नहि भारत नहि बल्कि विश्व भरिमे मैथिल ब्राह्मणके सभा स्थलीके तौर पर जानल जाइ छलैया सौराठ सभा गाछी जकरा मिथिलाके हृदय स्थली सेहो कहल जाइ छलैए सुधीके अन्त चलि रहल छै अखार मासके सुधीके समय चलि रहल छै आइ सौराठ सभागाछीके आइ दोसर दिन छै हमरा पाछा अहाँ देख रहल छी जे ई विशाल प्राङ्गण जे कहियो लाखक लाख ब्राह्मणके चरण धूलिसँ एकदमसँ तूफान मचल रहै छलैए एकदम चारू तरफ भरल रहै छलैए कतहु तिल राखक जगह नहि रहै छलैए ओतऽ अगर अहाँ देख रहल छियै तऽ पूरा सुनसान छै कतहु केओ नहि छै एक दू आदमी एहिठाम छथि जिनका ऊपरमे बहुत जादा जिम्मेवारी छनि लगै छनि जे नहि ओ एथिन तऽ कोना हेतनि एहने एक दू आदमी सब छथि एतऽ ताहिमे हमरा सङ्गे एक आदमी आओर मौजूद छथि हुनकर नाम छनि मनोज झा अहाँ सब बढ़िआँ जकाँ हुनका चिन्हैत हेबनि मिथिला मैथिली आन्दोलनकारीके तौरपर हुनकर एकटा पहचान छनि आओर बहुत दिनसँ ई एहिठाम सौराठ सभा गाछीके लेल संघर्ष करैत रहला है हम हुनकासँ किछु जानबाक प्रयास कऽ रहल छी सौराठ सभा गाछीके दशा आओर दिशाके बारेमे सभा गाछीके जे स्थिति छै ई एकर एहिमे कोना सुधार हेतै सौराठ सभागाछीके जे स्थिति छै जे एतऽ पारम्परिक व्यवस्था छलै एहि एहिमे हमरा नहि बुझाइए जे कोनो सुधारके गुंजाइश छै आओर जाहि लए एकर पहचान छै जे एहिठाम भारी संख्यामे बर या बरके गार्जियन एहिठाम ऐतिहासिक रूपसँ जुटै छलखिन आओर बदलैत जे समय छै बदलैत जे इन्टरनेटके युग छै या टेलीफोनिक मोबाइलके जे युग छै एहि युगमे हमरा नहि बुझाइए जे लोक बे बेसी सँ बेसी लोक आब पलायित कऽ गेल छथिन एतऽ सँ प्रदेशमे प्रवासमे छथिन आओर ओ मोबाइल टेलीफोन या फेर इन्टरनेटके माध्यमसँ अपन जे कथा बथाके कार्यक्रम छनि ई कोना रहि जेतै ई सम ई एना मिट जेतै ई राजकीय महोत्सव एक दिन मना लेलाके बादमे खतम भऽ जेतै या फेर एकर जे छै एखन साल दू साल तऽ कोनो बात नहि छै आगा आबऽवला भविष्यमे सौराठ सौराठ सभागाछी हमर सबके नव पीढ़ी जे एखन आबिये रहल छथि या एता कि हुनका सौराठ सभा गाछी देखायमे नहि हेतनि सौराठ सभा गाछी देखायमे हुनका एतनि आओर भविष्यमे की हेतै जे एखन एहिपर बेसी हम नहि कहब लेकिन एहि एहि जगहके ऐतिहासिकता प्रदान केनाइ एहि जगहके संरक्षण संरक्षित संवर्धित केनाइ या एकरा एकटा पर्यटन स्थलके रूपमे संवर्धन केनाइ ई ई ई बेहद जरूरी छै एहिके लेल दोषी के एहिके लेल दोषी समय काल दोषी अइ आओर जँ जँ समय बदललैए समय पहिले यातायातके एतेक सुविधा नहि छलै या फेर मोबाइल टेली जनसम्पर्कके एतेक सुविधा नहि छलै इन्टरनेट नहि छलै या या जे भी टेक्नोलॉजी छै से नहि छलै पहिले तऽ लोकके एकर जरूरत बुझाइ छलै एहिठाम एकबेर जुटलासँ एहिठाम बेसीसँ बेसी संख्यामे बर या हुनकर परिवार एहिठाम उपलब्ध रहै छलखिन आओर दोष ककरा सरपर माथल जाय कहीँ ने कहीँ कहबै तऽ हम समाज एहि लेल दोषी छी